Helo a chroeso i fideo byr ar Quizlet. Beth yw Quizlet? Wel, Quizlet yw ffordd hwylus iawn iawn o ddysgu ac adolygu, um, yn enwedig os, os gennych chi dermau uh, newydd i'w dysgu. Mi afref honno yn gyfarwydd â'r syniad o gardiau fflach, ond mae Quizlet yn galluogi chi chwarae cardiau fflach ar-lein, naill ai ar eich ffôn chi, gan fod yr app ar ddim ar Android, neu ar IOS neu um, ar eich gliniadur neu PC. Lle peth cyntaf fydd angen i chi wneud yw mynd i Quizlet mewn fan hyn a chyfrestru, ia, mewn gyfnodi neu gyfrestru os oes angen cyfrif newydd. Dwi wedi gwneud hynny'n barod, felly pan glicia i fan hyn, bydd e'n mynd a fi'n syth mewn i fy nghyfrif i fel athro fan hyn. O'ch blaenau fe welwch chi y setiau dwi wedi creu. Dwi'n mynd i defnyddio llawer o Quizlet eto ond dwi'n hoff iawn ohono fe. Ehm, beth da- na i ddechreu, dangos i chi beth sy'n bosib gyda Quizlet a wedyn na i uh, gyfres o gamau syml i chi ar fel i greu set. Felly, yn gynta, Dwi'n mynd i glicio fan hyn ar yr un mwyaf diweddar, sef Prif Ddinasoedd yr Undeb Ewropeaidd. Wedi gweld dros y blynyddoedd bod nifer o ddisgyblion yn gweld hi'n anodd i ddysgu rai o'r prif ddinasoedd a'u sillafu nhw. Felly, beth sydd yn bosib? Wel, wedi creu set, dyma beth sy'n bosib. Mae e'n dangos y brif ddinas i chi yn yr ystyr yma, a chi'n clicio fyna i fflipio a mae'n rhoi y wlad i chi. Gallech chi wneud 'na Faint o ether ydych chi am? Ewn i'r ail un, Stockholm, eto wedyn chi'n clicio fan hyn i fflicio, iawn ac yn y blaen. Felly dyna'r elfen mwyaf sylfaenol o Quizlet, sef creu cyfres o gardiau fflach. Mae yna ddulliau fan hyn wedyn o sifflo nhw a chwarae nhw ac yn y blaen, fel bod dim angen i chi glicio trwy amser. Beth arall sy'n bosib? Wel, os cliciau ar Learn ar y top, beth mae'n gwneud nawr yw wedi felly adolygu'r cardiau fflachne, mae'n rhoi'r fath o brawf syml i fi, felly os dwi'n cofio yn gywir, dwi'n rhoi yn mynd fyna, mae e'n dweud bod fi'n gywir, mae'n cyfnodi'r marciau fan hyn, a'r un nesa, y reidal. Un beth dwi wedi sylwi gyda Quizlet yw mae e bendant yn helpu disgyblion gyda'i sillafu nhw. Felly os ydych chi eich hunain yn gweld yn anodd i sillafu pethau, cofio pethau, neu os ydych chi fel athro am annog uh, rhywbeth sy'n mynd i helpu chi gyda sillafu, mae hwn bendant yn ffordd o wneud. Iawn, felly dyna fel i gael nhw'n gywir. Os ydych chi am gael nhw'n anghywir, wel dewch i ni cael gam sillafu. Newn ni just efo la heb y cei, gweld beth mae'n dweud. O, oh, mae'n dweud ei fod wedi cael y cam sillafiad fyna, iawn. Uh, a'n rhoi yr elfen, rhoi yr ateb yn gywir i chi. Felly dyna learn, mae yna hefyd speller, os ydych chi'n gwneud e yn Saesneg, um, mae'n opsiwn fan hyn wedyn bydd yn darllen y gair mas i chi, a wedyn byddwch chi'n sillafu fe. Um, ond yn y Gymraeg dyw hwnna ddim yn gweithio cystel. Dwi'n meddwl bod rhai o'r ieithoedd tramor modern na yn rhywbeth arall i edrych ar. Test wedyn, os ydych chi am brawf, mae'n creu rhywbeth o brawf yn, yn, yn automatic fan hyn, um, a byddech chi'n llenwi'r bylchau, mynd drwyddo fe, a wedyn byddai'n rhoi sgôr i chi ar y gweilod ac yn atgoffa chi o beth sy'n gywir ac yn anghywir. Felly mae hwnna'n gred. Wedyn dyma'r falle y ddau mae'r disgyblion yn hoffi mwyaf, scatter yn un nhw, dechreuau chwarae'r gêm i chi fan hyn. A na gyd sydd angen i chi wneud yw llusgo yr ateb cywir i'r man cywir. Felly sawn ni Madrid ar Sbaen, Mae hwnna'n diflannu gan fod e yn gywir. Gwlad Belg, Brwsel, mae e'n diflannu achos mae'n gywir. Ac yn y blaen. A wedyn mae'n recordio eich sgôr chi o ran amser a chi'n gallu cystadlu yn erbyn pobl eraill wedyn fan'na. Ewn ni i'r race i orffen. Hefyd yn un neis. Ewn ni start playing. Mae rhywbeth yn ymddangos. Dwi'n gorfod rhoi ar y gwaelod yr ateb cywir, iawn? A wedyn eto chi'n cael sgôr yn ôl pa mor gyflym i chi. Mae yn bosib i wasgu pôs i chi gael meddwl, chi'n cael cofnod o'ch sgoriau uche, uchaf chi, ac yn y man, llwyth o bethau. Be sydd yn grêt gyda'r Quizlet yma yw wedi eu creu nhw, wedi creu eich set chi, mae yna ddull rhwydd o rannu nhw gyda phobl eraill. Felly, gallwch chi fod yn athro sydd yn dymuno rhannu nhw gyda'ch dosbarth chi neu efallai bod chi'n ddisgybl sydd am rannu nhw gyda'ch ffrindiau chi er mwyn cael cystadlu yn erbyn eich gilydd Ac yn y blaen. Fel i rannu nhw. Melech draw fan hyn i share a sylwch, mae e'n galluogi chi rannu nhw ar drydar, ar Facebook, mae e'n galluogi chi gael yr URL i rannu nhw'n syth gyda ffrindiau felly drwy e-bost, a wedyn mae yna ffodd o greu dosbarthiadau fel athro i rannu nhw gyda'ch dosbarth chi. A dyna fe, mae e wir mor rhwydd yna, a wedyn mae e'n neud llawer o bethau pwerus, os ai lan fan hyn, Mae'n rhoi crynodeb i fi o'r dosbarth, deudeuon mynd i glicio fan hyn. Mae'n dangos pwy sy wedi astudio'r set yma a phwy yn fwyaf diweddar. Yn lle mae yna 23 person wedi astudio'r set, dwi'n gallu mynd fan hyn i weld sgoriau uchaf yn y dosbarth. Dwi, dwi ar y top yna, diolch byth. Um, pwy sy wedi cwblhau rai, pwy sy wedi uh, defnyddio nhw'n ddiweddar ac ati. A wedyn os ai i info, mae'n rhoi mwy o wybodaeth i fi o dano fan hyn. Mae, mae yna fodd i, i, i roedd o gael drafodaeth o fewn y set, ond hefyd os a'i nôl i rein, dyma'r disgyblion yn fy nosbarth i, dwi'n gallu clicio ar unrhyw un a'i fan hyn. Mae'n dangos wedyn bod Emily fan hyn heb greu i set, ond mae wedi astudio, a sylwch gyda'r arholiad yn ddiweddar, Naem ni 'di astudio nhw nôl ym mis Chwefror pan wnaethon ni gyflwyno nhw'r dosbarth, a hefyd wedyn yn ddiweddar, ti'n gallu gweld eu bod hi wedi astudio nhw i fyny at yr arholiad mewnol, a mae hefyd yn rhoi ei sgoriau hi i fi, os ydw i am wybod shwt mae'n wneud fan'na, beth mae'n cael y trafferth gyda, ac yn y blaen, iawn, beth mae 'di wneud dros y, yr amser yn ddiweddar. Felly, mae'n amlwg bod e'n bwerus. Yy, 'na i ddangos i chi hefyd fel arall mae'n cael ei ddefnyddio. Sef, os ewch i draw fan hyn i More Tools, chi'n gallu mynd i Embed, fan hyn. Wedyn mae'n rhoi codau gwahanol i chi, os oes dim ots os nad ych chi'n deall lot am uh, raglenni, am codo, dwy bendant ddim. Beth mae'n rhoi i chi fan hyn yw cod, os ti'n clicio arno fe a'n gwneud copi, ti'n gallu nawr rhoi e mewn i lefydd eraill, fel blogger neu fel edmodol. A dangosa i chi fel dwi di ymgorffori hwnna yn y blog deiryddiaeth, dwi jyst yn mynd i chwilio am y cardiau fflach, chwilio am Quizlet, dwi'n mynd i glicio fyna ar y tag. Os edrychwch chi ar y fideo ar Blogger, e, fe fydd yn dangos i chi fel i ymgorffori math hyn o beth, ond sylwch, dwi wedi rhoi e fyna mewn yn y blog, sy'n galluogi unrhyw un i astudio a chwarae'r gêm yna heb fewn gyfnodi, ond beth wnaethon ni fel dosbarth oedd creu cyfrif i bob disgybl, yy fel eu bod nhw'n gallu creu rhai eu hunain ac yn y blaen, ond fan hyn mae yna mae yna fodd o ware heb hyd yn oed gyfrestru. Okay. Felly dyna Quizlet o ran beth sydd yn bosib, creu cardiau, creu setiau, um, real great, chi'n gallu ymgyrffori fe'n llefydd eraill, chi'n medru argraffu nhw a gwneud llawer, llawer mwy. Felly er mwyn creu set, dwi'n i fod yn eitha cyflym fan hyn, dwi ddim am y fideo fod rhy hir, Cliciwch ar Set Title, a wedyn ni diwrnodau'r wythnos. E, croeso chi roi disgrifiad mewn fyna. Dewisiwch iaith, wel newn ni fynd o'r Gymraeg i Ffrangeg wedyn ni. Newn ni roi dydd llun. Dwi'n gobeithio fy mod i'n cofio'n gywir. Lyndy, dydd Mawrth, Mardi ac yn y blaen. Reit, dwi'n mynd i fynd drwy ddyn nhw gyd, dwi'n siŵr o wneud gamgymeriad. Dwi wedyn yn mynd i glicio ar sef, na ni just dau am y tro. A dyna fe mae wedi creu. Felly beth dwi'n gallu gwneud nawr i glicio ar flashcard, os ydw i am ddysgu nhw, dydd llun, dwi'n meddwl beth yw e, a wedyn dwi'n fflipio fe. Lyfi. A be sydd yn grut, Duw, mae e wedi synhwyro yn syth taw uh, Ffrangeg yw'r iaith a mae e hyd yn oed yn medru uh, dweud e allan i chi. Ewn ni learn. A nawr dwi'n gallu newid e i'r Gymraeg, mae e'n bosib i newid e rownd. Iawn ac yn y blaen, dwi'n gallu mynd i speller. Lyfi. A dwi nawr yn sillafu fe. Iawn, yn anffodus ar hyn o bryd dyw e ddim yn wneud e yn y Gymraeg, ond mae yn gwneud e'n Ffrangeg, Sbeineg, Saesneg um, a llawer mwy, felly mae hwnna'n amlwg yn bwerus iawn. Allwn ni fynd i test. Eto, allan ni fynd i scatter a rhys. Iawn, dyna fe. Fe fedrwch chi creu fel athro setiau eich hunain. Allwch chi hyd yn oed creu fel disgyblion setiau eich hunain i adolygu. A wrth gwrs, mae hwn wedyn yn bosib i fod ar eich ffonau chi, ar eich dyfeisiau symudiol chi, uh, a phopeth arall sydd ydych chi yn ddigidol sy'n medru cysylltu da'r we. Os ydych chi am greu uh, dosbarthiadau er mwyn tracio'u cynnydd nhw, byddwch chi'n mynd i Your Sets fan hyn. Drawio classes, creuwch ddosbarth, neu felly grŵp o ffrindiau fyddwch chi am greu dosbarth. Newn ni 8E am y tro, deiar. Create your own. Mae'n creu efo na, mae'n galluogi bobl i ddod mewn, mae edit nabod, ein bod ni yn Ysgol y Preseli. Mae'n dweud does dim set na, wel newn ni roi'r set neu mewn, sef diwrnodau'r wythnos, neu creu un o'r newydd. Done. Rydyn dyna fe, mae hwnna mewn fyna. Er mwyn cael pobl i mewn yn y dosbarth wedyn, ddech chi'n clicio ar Invite More People, ddech chi wedyn yn rhannu'r ddolen na gyda nhw, naill ai drwy admodo neu beth bynnag, anfonwch hwnna i'r bobl yr ydych chi am yn y set, neu os, os gennych chi e-byst ysgol nhw, mynd fyna, a wedyn byddan nhw'n gallu wedyn i ddod mewn i'ch set chi. Felly pob hwyl i chi, mwynhewch Quizlet a gobeithio fydd e wir o ddefnydd i chi o ran helpu chi i ddysgu.